Eriwwer dann bei eppes anescht. D'Formel eent ass net nëmme bei eis esou populär wéi nach ni. D'lescht Joer goufe fir déi 22 Courssen am Ganze 5,7 Milliounen Tickete verkaf. A virun der Tëlee souzen iwwert déi ganz Saison weltwäit iwwer 1,5 Milliarde Spectateuren. Beandrockend Chifferen, den perfekten Moment also fir déi alleréischten offiziell Formel eent Ausstellung. Déi huet d'lescht Woch zu Madrid hir Dieren opgemaach a soll déi nächst Joren ronderëm d'Welt reesen. Wéi bréngt een et dann fäerdeg an enger eenzeger Foireshal 73 Joer Motosport-Geschicht z'erzielen? Wéi eent vun den 350 Ausstellungsstécker beandrockt am meeschten an rentéiert sech d'Rees op Madrid wierklech? D'Äntwerten, déi ginn et elo vun eisem Formel Eent Commentateur, dem Serge Pauly.
E puer historesch Momenter erausgepickt, fir nëmmen e puer vun deene sëllegen Anekdote ronderëm legendär Circuiten, spektakulär Autoen a weltberühmt Piloten z'erzielen. Dat heiten ass bei wäitem net déi éischte Formel eent Ausstellung, mee déi éischten déi vun der Formel eent selwer organiséiert gëtt. Et ass quasi de Bléck vun enger Sportaart op sech selwer. Fënnef Joer laang gouf recherchéiert, gesammelt an zesummegedroen. Well et warscheinlech souwisou onméiglech ass 73 Joer am Detail nozazielen, goufen um Enn 350 representativ Objeten zrëckbehalen. Dës Ausstellung wëllt erklären, wéi ass d'Formel eent zu deem ginn wat se haut ass, Wéi eng Geschichte goufe laang virun Drive to Survive geschriwwen? Firwat ass dëse Sport esou populär? If you look at Formula One today, the reason it means so much to people. Wann der iech d'Formel 1 vun haut ukuckt, de Grond firwat sech esou vill Leit dofir interesséieren, ass dass d'Teams an d'Pilote vun haut déi enorm Geschicht vun der Formel 1 Sport. Weider erzielen. Haut schwätze mer iwwert de Max Verstappen oder mir schwätzen iwwert de Charles Leclerc, déi probéieren dat nozemaachen, wat hir Helden hinne virgelieft hunn. Den Ayrton Senna, den Jack Brabham, den Jim Clark, dat sinn d'Ikonen an d'Legende vun dësem Sport, déi d'Teams an d'Pilote vun haut inspiréieren.
D'Organisateuren hu vill Wäert op eng stëmmungsvoll Inszenéierung geluecht. Zum Beispill mat dëser Startopstellung. Bekannte Pilote queesch duerch d'Generatiounen sëtzen hei een hannert deem aneren. Kasken an Overallen erënneren un d'Stare vu fréier an haut. Niewebäi kann ee studéieren, wéi d'Sëtzpositioun sech am Laf vun de Jore verännert huet. Donieft ginn et Raritéiten, wéi dëst Konschtwierk. Ni virdrun huet Ferrari e richtege Formel-Eent-Motor esou ëffentlech gewisen. Wien extra op Madrid kënnt, fir hei Formel-Eent-Autoen ze gesinn, dee riskéiert e bëssen enttäuscht ze ginn. Dat heiten ass den Alpha Tauri vun 2020. Et ass deen Auto, mat deem de Pierre Gasly seng bis elo eenzeg Course gewonnen huet. An hei an der Ausstellung ass et ee vun nëmmen dräi Autoen, déi gewise ginn. An dëser Ausstellung stinn d'Geschichten hannert den Objeten am Mëttelpunkt. Den Alpha Tauri gouf erausgesicht, well et de Beweis ass, datt och an der duerchsimuléierter Formel 1 nach Iwwerraschungsvictoirë méiglech sinn. Donieft gëtt de leschte Formel 1 Ferrari gewisen, deen nach zu Liefzäite vum groussen Enzo entstanen ass. An de Lotus 49 B, dee wéi keen aneren Auto den Design an d'Technik vun der Formel 1 revolutionéiert huet. Et goung offensichtlech net drëms, hei esou vill Autoe wéi méiglech auszestellen. Formula One Fans have lots of opportunities to go and look at cars. Formel Een Fans hu vill Geleeënheete fir iergendwou Autoen ze gesinn. Wat mir hei maache wollten ass hinnen eng Ausstellung ze bidden, wou se den Autoen e Stéck méi no kommen, wou de Public net nëmmen d'Ästhetik vun den Autoe bewonnere kann, mee wou d'Leit d'Auswierkunge vum Design verstinn, wéi d'Autoen entstane sinn a wou se den Afloss einfach gesinn, deen d'Autoen op de Sport haten.
Dat heiten ass den emotionalen Highlight vun dëser Expo. Warscheinlech jiddwereen, deen d'Formel 1 déi lescht puer Joer suivéiert huet, erënnert sech bei dësem Ausstellungsstéck un de schlëmme Feieraccident vu viru gutt zwee Joer. Et sinn d'Iwwerreschter vum Romain Grosjean sengem Haass, Deem Auto, an deem de franséisch-schwäizer Pilot am Bahrain bal lieweg verbrannt ass. Och dëst Wrack ass beandrockend inszenéiert. En däischtere Raum, nëmmen eng Vitrinn perfekt ausgeliicht an en Ecran mat den Zeene vun deemools. Méi brauch et net, fir déi déidlech Gefore vun der Formel 1 virun Aen ze féieren. Mee Voyeurismus? Dee Reproche loossen d'Organisateuren net gëllen.
Ech mengen net, datt dat mauvaise goût ass. Ech géif éischter soen, dass déi Nuet deemools am November 2020, dass een dat als houfregste Moment an der ganzer Formel-1-Geschicht gesi sollt.
De Chassis representéiert 50 Joer Sécherheetsdeveloppement. De Grond, firwat de Romain Grosjean um Enn aus dësem Cockpit erauskoum an iwwerlieft huet, dat ass eeben d'Innovatioun an dësem Sport, d'Ingenieursleeschtung, den Design, Materialwëssenschaft, déi ganz Entwécklung iwwer déi lescht Joerzéngten. Dës Expo gouf als Wanderausstellung konzipéiert. Bis an de fréie Summer soll se op jiddwer Fall mol zu Madrid bleiwen. Wou se duerno hireest, do léisst d'Formel 1 sech leider nach net an d'Kaarte kucken. Bleift nach d'Fro, ob ee wéinst der Formula One Exhibition extra op Madrid muss. Richteg passionéiert Fans warscheinlech jo. All déi aner hunn elo bei engem Weekend an der spuenescher Haaptstad eng spannend Attraktioun méi op hirer To-Do-Lëscht.
An de Serge, deen huet eis dës Tess hei vu Madrid matbruecht mam legendäre Formel-Een-Zitat drop vum Toto Wolff, No Michael No bei de Kolleege vun rtl.lu. Do kënnt Dir dëst exklusiivt Sammlerstéck elo gewannen. A méi vermeleent gëtt et dësen Weekend mam Grousse Präis vun Australien. D'fräi Trainingen, déi weise mir op rtl Playche vun hallwer 4 moies un. E Sonndeg, do kann een da scho bal nees ausschlofen. Den Depart vun der Course ass e bësse méi human, awer dat um 7 Auer. No enger klenger Paus geet et hei mat enger Staatsveedte an Prominent weider. Bis direkt.